tişt nedixwast, ji wan ucret taleb nedikir. Di Qur'ana pîroz de di çend cihên cuda de qiseya wî derbas dibe ku ummeta Muhammed pêxember û hemû mirov jê ders bigirin û ji wan re bibe şîret. Kerem bikin em di bin ronayiya Qur'anê de dest pê bikin. Qewmê Lût qewmekî gelek xirab û gunehkar bû. Ketibûn pey hewes û nefsa xwe. Xirabiyeka wisa dikirin ku hê ew gune di alem de nehatibû kirin. Xwedê ji bo nesla mirovan dewam bike û jin û zilam pêdiviyê xwe yê şehwetê pêk bînin, zewcandina pîrek û zilaman bi hev re helal kiriye. Lê qewmê Lût dev jinan berdabûn û ketibûn pey mêran. Mêr bi mêr re fuhişiyatî dikir. Ji ber vê yekê Lût pêxember ji wan re got, Hûn çi qewmekê musrif in! Dev ji jinan berdidin û dikevin pey zilaman, hûn zaf bi ser xwe ve çone. Dev ji vê gunehê mezin berdin, keçên min û keçên yên qewmê min hene bi wan re bizewicin. Lê mixabin qewmê Lût di serxweşiyê de digevizîn. Hiş û goh ji wan re nemabû. Ji ber vê yekê ji bo pêxemberê xwe re gotin, Lût xwe pak û paqij hesab dike. Wî ji welatê xwe derxin. Ji bilî hişyarî û şîretan tiştek ji destê Lût pêxember nedihat. Piştî ku diyar bû ev qewmê gunehkar dev ji pîsîtiya xwe bernade, Xwedê jî ji melekan hinek qasitên xwe di şiklê mirovên bedew û delal de şand ba Îbrahîm pêxember. Firişteyan dema fermana Xwedê stand, serê pêşî çûne huzûra Îbrahîm pêxember û jê re gotin. Selama Xwedê li ser te be ey Îbrahîm. Îbrahîm pêxember jî selama wan wergirt û çû ji bo wan golkeka xurt da amadekirin. Piştî demekî xwarin anî ber mêvanê xwe lê mêvanên wî destê xwe dirêjê xwarinê nekirin. Îbrahîm pêxember ji ber ku wan nas nedikir dirs tirs kete dilê wî. Piştî ku xwarin jî nexwarin meraqa wî zêdetir bû. Qasidên Xwedê jê re gotin, Netirse! Em melekên Xwedê ne, em ji bo qewmê Lût hatine şandin. Di vê navbeynê de mizgîniya du zarokên qenc jî meştera aniye. Xwedê serê pêşî dê Îshaq piştî jî Yaqûb nesîbê te bike. Wê demê jina Îbrahîm pêxember jî şipiya godariya wan dikir. Çawa vê gotinê seh kir keniya û got, Wey li min Rebenê! Em pîr û kal bûne, ji hev ketine. Piştî vê emrê em ê zarûkan bînin. Ev tiştekî ecêb e. Qastên Xwedê jê re gotin, Qey tu ji emr û karên Xwedê ecêbmayî dimînî? Ey malbata Îbrahîm! Selam, rehmet û bereketa Xwedê li ser we be. Xwedê Hemîd û Mecîd e. Hemd, sena û medih ji bo wî ye. Dema tirsa Îbrahîm pêxember derbas bû, ji qastên xwe re ji qastên Xwedê re got, Înca ka bêjin hûn çi dixwazin? Ji bo çi hatine? Gotin, Em ji bo qewmekê gunehkar û micrim hatine. Ji bilî alê Lût hemû qewmê Lût dê werin helakkirin. Jina Lût pêxember jî yekê gunehkar e, ew ê jî bi wan re helak bibe. Wextê gotinên firişteyan qediya, Îbrahîm pêxember di heqê qewmê Lût de bi ji bi melekan re kete têkoşînê û ji wan re got, Di nav wan de Lût jî heye. Melekan got, Ev ne karê te ye. Bi me re nekeve minaqeşê. Qê em nizanin Lût pêxember jî li wê derê ye. Lût ê û yê tebeîyetê wî dikin dê werin xilaskirin. Me ji teref Xwedê emir standiye. Ji vê karê vegerandin tune, dê ezabekê dijwar li ser wan bibare. Îbrahîm pêxember selama Xwedê lê be dev ji cedelê berda, tobe kir. Piştî qastên Xwedê Piştîn qastên Xwedê xatir ji Îbrahîm pêxember xwestin û ji bo helakkirina qewmê Lût di şeklê mirovên delal û bedew de çûn ba Lût pêxember. Dema çon ba Resûlê Xwedê Hezretî Lût pêxember, Lût pêxember xemgîn bû, dilê wî teng bû û di dilê xwe de got, Ji bo min îro rojeka gelek zor û dijwar e. Ez ê çewa li hemberî qewmê xwe yê xerifî derkevim? Qewmê Lût çewa seh kir ku mêvanên Lût pêxember hatine û zehf delal in? Ji bo wan Ji bo bi wan re tiştê lanetkirî bikin bi ser mala Lût pêxember girtin. Lût pêxember ji wan re got, Hûn çi qewmekê xirab û xerifî ne. Dev ji tiştê wisa berdin, tobe bikin. Keçikên min û yên bawermendan hene, bi wan re bizewicin. Qena Xwedê we bibexşîne. Min û mêvanê min xemgîn nekin. Qey di nav we de yekê tenê jî reşîd û bi aqil tune? Qewmî got, Em keçên we naxwazin. Tu dizanî em dawa çi dikin. Lût pêxember, xwezî xwezî, qeweta min hebûa ku ez li ber we derketibûma an jî ciyek hebûna ku ez ji we bireviyama û çopima wê derê. Di vê navbeynê de qastên Xwedê jî godariya wan dikirin. Dema gengeşa Lût Lût pêxember û qewmê wî xilas bû, ji Lût pêxember re gotin, Netirse û xemgîn jî nebe. Em ne mirov in. Em qastê Rebbê te ne. Dema şev tarî bû, tu û yên karên qenc dikin ji vî welatî derkevin. Jina xwe jî bi xwe re nebe, ew jî dê were cezakirin. Dema hûn derketin li pişt xwe jî nerênin. Ew nikarin bigihîjin we. Wextê bû sibe dê hemû helak bibin. Qey sibe ne nîzîk e. Wextê bû sibe Xwedê ezabekê dijwar bi ser wan de barand. Xwedê ji asîmanan keviran bi ser wan de şand. Yek tenê jî ji wan xilas nebû. Hemû serobino bûn. Axa li ser dijîyan qulibî ketin bin axê Ji bo wan ezabê axîretê dijwartir e jî, Xwedê li pişt wan ayet û delîlê eşkere jî hişt, qena mirov ders û îbret bigire. Vêga jî cihê qewmê Lût kifş e. Cihê helakkirina wan di navbera sinûrê Urdun û Filîstînê de ye, nîzîkî gola Lût pêxember e. Ew der ji sewiya behrê heft sed û nod û çar metre nizimtir e. Mixabin û sed hezar car mixabin. Ev gunehê ku qewmê Lût derxistiye û hatiye lanetkirin di nav alem de zêde bûye û ev fuhişiyatiya ji terefê komîte û komên neyarên însaniyetê tê medihkirin. Ewqas herb, nexweşî, zelzele û afad hemû ji bo gunehên wek vê û gunehên din têne serê me. Xwedê me û hemû mirovan ji gunê qewmê Lût kiriye biparêze, li ser rêya heq piyên me sabit bike û ji fuhişiyatên dizî û eşkere muhafaza bike. Amîn.